January ni kul ni khat thong hnih kum kul kum nga thawng chimnak. Thong hnih kum kul kum nga January ni riat le ni hleili ah Hakha umpitu sit pali nih hramhram in uknak a lami SA ralkap sin rianṭuannak kan duh lo. Mipi dothlennak, pau dothlennak ah kaa tel ve lai tiah Hriamnam he Chinland Defence Force Hakha sinah CDM an tuah. Hi bantuk in Chinland Defence Force Hakha sinah CDM in dothlennak a tuahmi hna cu lunglawm tein kan cohlan hna i phaisa kan pek lengah an humhimnak hmun an phak tiang ṭuanvo kan lak. sac ralkap rianṭuannak doh in mipi dothlennak pau dothlennak ah CDM in tel a duhmi paoh cu Chinland Defence Force Hakha sinah pehtlaih khawh peng kan si. A humhimnak nan phak tiang ṭuanvo kan in lak hna lai tiah Chinland Defence Force Hakha nih cun thanhnak an hun tuah. CDF Hakha nih CDF Hakha Tirtaw lei

Zu-et ralzaam laknak a pit chung timi kong si lai. January ni kul ni sarih thong ni kum kul kum nga thok in zu-et ralzaam laknak zu-SRAP cu ngol dih a si lai. Zu-NHCCR lei in kalter dingmi siseh, Sponsor aunak in kal dingmi siseh, ralzaam laknak he aa pehtlaimi paoh cu ngol dih dingin Trump nih minthutnak a tuah. Ni sawm kua chungah Homeland Security lutlai le State Department lutlai nih ralzaam laknak vialte kongkau ah an hmuhmi le sining vialte President thar Trump sinah theihternak report an pek dih hnu lawngah lak ṭhan ding le pehzulh awk a ṭhat le ṭhat lo biakhiahnak an tuah ṭhan te lai. Cucaah USRAP ralzaam laknak vialte cu Ni kul ni sarih January thonghnih kum kul kum nga cun ngol chung a si lai. Ralzaam zapi caah lam ṭha ngai a simi Welcome Corps auhnak zong hi USRAP tangah a um vemi a si caah hi zong ngol a si ve cang ko lai tiah Jamie nih a Facebook timeline ah a hun ṭial. Chinland Council cc le ICNCC le NUG tonnak Chinland Council cc le ICNCC cu NUG cozah nih US dollar singkhat veve an pek hna tiah theih a si. National Unity Government NUG nih An hmuhmi dothlennak tangka pekchanhnak cu January ni hleiriat ni ah online in an tuah kong NUG nih an thanh. Online in tuahmi dothlennak caah bawmhnak tangka peknak program ahcun NUG cozah caan karlak president Duwa Lasi le Prime Minister Man Win Khain taan le Enzuji minister dang pawl, Chinland Council in Pu Jing Cung le minister dang pawl, ICNCC in an pu bik Pu Lian Luai le ṭuanvo ngeitu dang pawl an i tel kho hna tiah an langhter. Hi program ah aa tel vemi ICNCC chungtel ZFZU PDF Zoland in chimnak nawl ngeitu nih US dollar singkhat veve an kan pek. CC le CBT in singkhat veve pek kan si. Tangka tu cu kan kut cungah a phan rih lo tiah Chin World Media sinah a chim. Chinland Council chungah hin CNA CDF Matupi, B2, CDF Lautu, CDF Zotung, CDF Paletwa, CDF Hualngoram, CDF Tonzang, CDF Hakha, CDF Thantlang, CDF KKZ, CDF Zophei, CDF CDMC Yin, PDA Tidim, CDF Mara, CDF Zanit Ram, Kampret Council, Senthang Revolution Force le Mindat Council tiin phul hei riat a ummi phu an si. A liamcia thawng nih kum kul kum thum December ni sawmthum ni ah CNO, CNDF, ZF-Zu, PDF-Zoland, CDF-Mindat, CDF-Kampalacheu, CDF-Matupi-B1 le MTC-MDF nih Chin Baradar Hut tiin Phu ruk nih hriamtlai phu an dir ve i an za tein aisen tangah an um tiah kan theih. Mah CB Chimbradar Hut timi hi an a dirhtu le an thawngdar cu CNO an si tiah kan theih. NUG nih ICNCC le CC pawl meeting a sawmnak hna hi kaphnih lung hmuh khawhnak hnga ding caah tiin hmunkhat te ah meeting a thutpi hna. Tangka zong aa zat veven a pek hna. Lungrual a herhnak Chin hriamtlai phu lung i ṭhen loin lung hmun khat te umṭi le i funtom kha NUG nih a duhpinak hna kong le mah hi hmailei zongah a biapimi miphun pakhat i ṭhencheu loin lungrual tein miphun pakhat umṭi, ṭhutṭi, rianṭuanṭi a herhzia kha an zuzi nih tampi a chim tiah kan theih. Hi tonnak le hi an ceihkhanmi a chung taktak cu detail cu a lengah an langhter rih lo. An zuzi lei zong an si siseh Chinland Council lei zong siseh CB lei zong siseh a chung an i tonmi fiang tein an langhter rih lo tiah kan theih.